lama ntlhambi yin'wana a yi hleva na sgodas a ni twangi sgodas ni lo swi twa hi tindleve ta mina hayi ku ni twe sgodas ni swi twe hi tindleve ta mina siku ni te siku rin'wana i never eh, specified when but siku rin'wana ni ta ma dlava la ku ya kwana kumbe ya ka next ones ni ya ma dlava kwalaya ka next ku ri what this is what happened on this day one two three four a ni tiva mani munhu wa ku hemba hemba ni munhu wa so a ni thomathomi swilo thomathomi that's why na loko ni luza swilo let me lose based on facts and principles that's me for you se vanhu va khexini sgodas hi loyi a ka tataka ta khomenta na ha swi na vusati sweswi mani tshama ni hleva munhu mina lexi ni nga xi vulavulaka munhu a nga ri kona hi lexi ni nga xi vulavulaka hambi a ri kona that's me for you a swi na vusati sweswo godas o nga vuli sweswo nga vuli sweswo brami swi tiva kahle ku a hi swilo leswi ni nga lo twa wena a wu ni lo swi twa hi tindleve ta mina se loko u ku um na hina wa hi byela ni ku byele hi vula kwala ku mheni tisi mani mani mani a ni munhu wa ku hleva hleva ni swikoti swo hleva so hamba ngelayini ngelayini vanhu va proper famba hi swi swa proper makumanyan he va khechini ti e ni vone vanhu va khecha mani va khecha mani e va khecha hi ndlela yin'wana yo chavisa ngopfu va khechini vanhu a ni vulavulanga vito ra munhu mara se va khechini vanhu menteni siku rin'wanyana ni ta vula leswi ntlhambi yin'wana a yi swi hlevana sigodas about munada na makhadzi a ni lo byeriwa ni lo swi twa a swi swa ku vanhu rhanga ni twa munhu un'wana ku na midlimene kwalani kumbe swin'wana i swihi leswi ni nga lo swi twa hi tindleve ta mehe nqambi yin'wana yi khe yi vulavula hi tinqambi tin'wana hambi majulu xivuriwixi i nga vulavuli hi nqambi yin'wana

a ni lozeni kwini lo vatwa ha swa ku yini swa ku maybe ni nga ta ku haha ni lo rhanga ni byeriwa ni byeriwangi ni lo vatwa va kha va hlela so hi leswi ni felaka swona sweswi ni felaka sweswo vanhu va busy va khechini van'wanyana laha eh, ye mani vulanga vito ra munhu so loko ku ri ku ku va ni ndla sweswo

ya so momenxana sigodas a ta hlamusela ku loko a ku na hi wa ni byela mahungu yo ri na mina n'wi byela mahungu i vulawa hi cause ni vutshini a nga ni hlamula um mungu mixini a ta a requesta a ta vula ku sirini rini rini ti swimanimani endla yini mina hlemi a ni swi koti mara ha vulavula hi vanhu mara hayi ku hleva ha vulavula hi vanhu ku hava munhu o ka nga vulavuli hi vanhu van'wana I'm slave. Whatever that I say in your absence, I can still say it in your presence. That's me for you. akanavanyana hoci na wanzama lavanyana wa ku fana na gaka a yi ri holobye resort so ta kombela mi mi chainas godas la a ta account can you please mentions godas my brother from another mother a ta ta account la ku ri a ku a ni mheni munhu wa i ta ku ha sweswi ta fika comment a ku hayi mina a ni munhu wa swona swi na vusati swi na vusati yini me a ni ri ni byeriwe mahungu ni ma hindzisa ni ri ni twe mahungu from n'wini wa timhaka swa hambana ku twiwa mahungu na loko mahungu ya ku tele straight ya ri ya wena ende a ni vulangi ku ni ta vula rini ni te siku rin'wana ni ta tikuma ni kha ni phofula kwa so if loko ku ri ku mhaka leyi yi ndla van'wani va nga vi comfortable andazi ni ta matshika va tele mahungu e me ni tshama ni ri na mahungu so a lot of people i'm not not a lot of people but um some small minds i mean like and i don't know who are they by the way mara ko va vanhu lava kumaku um eh, vanhu vo lwa na munhu va nga swi tivi ku va lwa yini na yena cause um mina ni vulavulanga vito ra munhu mara se vanhu va khechini a ni vulanga vito ra munhu completely a ni vulavulanga vito ra munhu swo tiva hi mina sigodas ku munhu lwela ku ye i mani sigodas wa swi tiva ku ni vulavula hi mani so mara already ku na lava swi tivaka before before swi ya vanhwini i n'we mi tirhisa n'we mi na technology gijima technology a ya famba technology tsala ntsena xitetasi fa xi ku ambilu ya munhu bu loko lavanyana wa ntima mazari lavanyana wa ku fana na gaka lavanyana wa ntima mazari se yi lungha mara people just hate you here va tele vanhu va kuma ku va ku zonda njhe some they hate you for doing good some they know ku ri um, i pusha ti-event proper they just hate you for that van'wana kuma ku ri okay i fila ku a wu n'wi buki a sungula ku ta ku zonda munhu njhe so ah, we're living with that hina lava va ri koholobye va ta ku byela ku ri confidence hi le kaya la confidence hi le kaya ka yona va ta ku byela ku hi le kaya ka yona that's long ni nga vulavuli hi munhu ni vulela hi mina it's fine and ku ri ku i swili a ni munhu thumathuma ni thumathumi swilo

mi lava yinisi koho xin'wana ximinya laha mani ya cheka nanga sweswi

mi nga sala tolo va ri ni veka xidloko hansi eyi misisi leya mhani hi piyo loko ze ni vona ni vale xidloko swi tivi ku ri somewhere somehow ah, misisi ya mina yi hlangana na nini hlangana nini i'm not happy with this eh. i'm not happy a ni mbali xidloko njhenjhe so as i was saying people ku ri swi nga fiki ka point ya ku mi ni tsala xitetasi ni nga vulangi vito ra munhu ivi swi ya mbilwini ya munhu na na hi n'wini wa toho timhaka leti a ti se n'wi fikela mara we se swi swi ba mbilu ya wena ye kasi minjhani mara van'wini ni ta tlhariha rini mara Nah. No one is bigger than me. I can tell you now. phela me ya ni tshama ni va na wish ya ku ni titwa nga ku ni controla gaza mina ni tshama ni titwa nga ku me ni controla gaza van'wanyana va fila ku va controla gaza a wu tshame ni pfuki swi vonini swi sweswo o tinhlambi ta n'wi ti fila nga ku ti controla gaza like munhu un'wana na un'wanyana wa muchangani ta n'wi controla hehe munhu a za fila a fika ka point ya ku fila ku i controla munhu un'wana na un'wana wa ka gaza loko a ku jump u ta jumpa loko a ku hamba a swi tirhisi swona u ta khi u ta khisa mapunapuna ya munhu wo fa mina ni tshama ni titwa matimba ya ku ni ku fila ku a ni controla vanhu va ka gaza loko ni ku jump va fanele va jump loko ni ku ni ya hala ni va yisa hala a-a I'm a human after all I'm a human make mistakes I'm a human after all I'm a human make mistakes look at the mirror what do you see

a ri special laha misaveni unless yi ri kumbe loko yi ri hosi yi special a hi swi tivi va ri na yo hosi yi special kwala yi nga tswariwa kona yi nge pfuki yi ve special ka tihosi tin'wanyana territory territory and na ka gaza laha ya va na hosi ku va gaza ntsena so ti nga delelani a si sigoda so ka nga va nga comment kumbe a requesta laha ni yimile sigoda siphela

Facebook a yi lavi yi teka hi mbilu loko yi teke mbilu u ta vaviseka ngopfu va kwate ku kwata machangani lava kwatini kheche ku khecha va le ku lweli ka munhu wa vona ni swi tiku hambi mani munhu wa koho va busy va le ku n'wi lweleni ha hlangana hi december n'wina va ka gasa kasi mi ni vona yini n'wina va ka gasa mi ni vona yini va ka gasa ah xisa swi titwa power hi wena ta nghena le ndzeni ka phulu liya mina ni ti tsamayela ti nghena la ku la ndzeni ka xiphulwani ni ti fambela ni ngo va munhu wa xikwembu ti hluphekelaku mara the most exciting thing i ku ri i'm still young i can rectify i'm not sure if you understand the dynamics phela silis i'm still young i can rectify i still have enough time no manje midyondzisa swilo leswi vakuxanisa kwini people mane midyondzisa swilo leswi or how do you work it out okay for those who doesn't know i'm 32 years of age I still emphasize I'm 32 years of age. I might look 40 by the way, swo tala na swo hlangana swilo swo tala tala tala. But I'm 32 years of age. So meaning ku ri loko ni ya reach 40, I still have 8 years. Loko ku ri now I've been done something. Loko ku ri I've been done anything xa ku va maybe xi kota ku shape vutomi bya mina or that has to do with my future. Ku va ni ya reach 40, I still have 8 years.

ni nge fani na munhu la nga na 50 years already munhu yaloye u le kusuhana penceni you are on pension and remember loko when you are reaching that age ya voma 55 60 the body nayo ya sungula ku va na ti-problem nkarhi wun'wana u nga va in and out xibedhlele tshikilela swi swo tala ngopfu because the immune system a ya ha tirhi ku fana loko wa ha ri ntsongo so You can talk bad, talk bad, talk nonsense, but I still have time to rectify. I'm still young people. I stand firm to say, na ri ntsongo ene na sweswi na vula na ri ntsongo if ku na leswi ni ka ni nga sweswi ndza right na ri na eight years ya ku ya richa forty ku ni ta kota ku lunghisa ti-problem leti ni ti ni sivelaka ku va ni endla leswi n'we mi lavaka swona hayi leswi mi ni lavaka swona a ni ri n'we mi kota ku jaja vanhu so kunjalo people kunjalo people so swi kahle ku ni loko i khe hi hi agiwa laha u must argue based na ti-facts nyana o njhe njhe commenta nga ku lo nga ku lo tlimba ma hi pfula mafasitara lama nga ka hina lama ya ku durha ya ti-aluminium ma hi pfula ti-aluminium ta ka hina a hi ta mina

so vanhu va xikwembu fambiselani na minkarhi ma this thing is seasonal ta yin'wana season nghena van'wani nghena van'wani ku ta van'wani ku nghena van'wani

i grot mani yi le ka sixty years i xidalani ni tana swilo swa swidalani fambisana na minkarhi na ni na sixty years imagine na ha fika kwala ni teka mike Ladies and gentlemen, it's your boy Kaki the MC of Pretoria. On the king, I'm for it. Ah, na, na 60 years.

Um, people, I love you so much. Let me go. Hi ta vulavula mo hi vona swin'wanyana na mi rhandza a no lava ku yindzisa leya sigodas ya ku for those who arrived late on this status a hi vulavula hi mhaka xitatus lexa mina lexi xa ku eh siku rin'wana ni ta fika ni vula it's either maybe ka next kumbe ta hakwini ta vona kwala ka ti-show ta jikajika na ti-show leti hinkwato leti mi postiwa ka gaza hi khe hi phofula siku ra kona kumbe hi invite na hi makhadzi na minada hi ku ta ta titwisa leswi a swi vulavuriwa hi loyi munhu witness hi leyi is godas laha witness leyi loko ta tatwa leswi ene for sure scotas recording leya no vana yo i na yona cause foni ya every time loko munhu a fona ya rhikhoda so swi swi njalo swilo leswiya wa yi tiva mhaka leyi ni vulavulaka hi yona so a hi vulavula hi timhaka ta ku ri ntlhambi yin'wana siku rin'wana yi vulavula leswi swin'wana swa chavisa people loko ni vulavula hi swona siku n'wana laniwani mi ta ku a mi ta sungula ku ni zonda mi tele mi va ntsongo mi ni zonda mi ta ni zonda mi tele ngo a ni lo byeriwa ni lo swi twa so swin'wana swi bad ngopfu some people are hey, vanhu va na timbilu to biha out there vanhu va na timbilu to biha once you take u sungula ku lala hi munhu ku biha a nga la tshama ku endlela nchumu wena u vulavula hi ku biha ka munhu u vulavula ku bihi byebyebye mina leswa swi ni chavisile god as wa swi tiva even told him ni ku hey, this is very bad swi wrong it's very very very wrong ah. a na ha swi tivi leswi ya swi wrong people uh, agree with me even mi nga swi tivi hi swini mara swi wrong mina hi na va futhi ku na vanhu lava kuma ku ri they look down on others i mean like they look down on others simply because maybe they believe ku ri they are number one such kind of things asi mi lava number one kumbe mi lava mali mi lava number one kumbe mi lava mali ka gaza ka ha phuntiwini straight mina hamboni va ka namba ncila mara loko ni va ni ri na mali ni xapu i mali leyi ni nga ku yi lavi na yi lava ende a ya ala hi le ku lavekeni mali liyani loko se hi ta va nghena nghena laha ka va arts and culture ni pfana ni pfami ya bloka kahle ta loko se ni va nghena nyiwa loko ni ta ni ta yi full force yin'wana ya mafakeni ngopfu that's what we're trying to build this time loko se ni ya ta ni ku se ni fikini hi mina loyi hi nge swi lavi nghena kun'wana na kun'wana mina ni tlhintlhiki so hence ni ku ri fambani fanani mi ya bloka ka ha ti ta cause loko se ni ya ta ni ta ya emafakeni ni ta va se ni ta ya emafakeni proper no tlumba xin'wana na xin'wana xi ta ku no tlumba so just make it a point ku ri sweswiwa a hi zi lava funding ya nchumu ya nchumu ya ka va national lottery wa n'wina kumbe ka va arts and craft hi ta so i swi swa yena loko se hi fika hi twisa ku ri no we have built now this that time ya ku ri se hi sungula ku endla swi swo tiya swi swo tiya a wo tlumba n'wana ka hina cha nchumu tava ya n'wi teka hi mavhenda so babayi guys um mhaka ku ri yaleyi ya sgodas na ntlhambi ya yena wa yi tiva ntlhambi ya ye ku yini loko mi lava mahungu mi vutisa hi sgodas mi n'wi fonela mi n'wi vutisa ta mi byela ni ku ka ku ri munhu wa ku a nga chava chava chumu so mara va na swi toka a nga tiyangi a nga tiyangi a nge swi yini swi sweswo a nga tiyanga nge sweswi swi swi ndla hi gagasi ntsena swi sweswe ka gasa eyi ti-aluminium na tona fulanyana fastere lera ra ti so papa hi guys i love you so much oh i mani nga request before kumbe yi is good asi ma hi vona ah, ayena trust mani ku is good as mini lava